Omonogeri ndiri ing'ana riaicheche, buna okoigwa abanto bakonya koboga ng'a abanogeri abanogeri, Eh, sika abanto abande bono. to- togochi gotegerera Ng'a ategerera twaseka. ngoncho omonogeri okirire se. Eh, aye bono batebe. Bono ki mwarentire echeche? Tekoba igo, omonogeri, omonogeri, omonogeri otebiwe igoro y'omonogeri namang'ana amakong'u, abanto ritang'ani ba ekero baikaransire bagokogamba otaiyo, bateba omomura o nyarebe, bagaka bacha bakorangeri emogwe ng'a elders council, bagaka. Bateba, Gokwatora obonogeri, igo ntoche togotebie. Bagotiga, bagenda gokwana nabaibori kenyaroke eria, bagamba na iso, bakwana na iso, iso nere obatebia, Tindachia koboria abana ba tata. Onye iso oro mbori na tata bakora risango nkaaririe ring'ana erio, baigwanana, bono mogocha kogenda, igo bakobatebia ng'a ring'ana riria twanchire, indi motagete omomura tobae. Nontegererete? Omomura oyio onye mwachorire rituko Mogochia komokora omonogeri, igo moko iga akogenda aari sobo arare oo. Ekero ararire sobo, maambia mogenda ororogoro, omanyete ororogoro ritaratongia, iri riba riirete korwa oro, oro nario rikorwa korwa ororogoro. Ee, okorora aria bariirete korwa rogoro, tori koigwa bagate ng'a ndoche bwana ki ire ya rogoro, eh, rogoro yabariirire korwa rogoro. Bono nari mogochia oo, e- emambia enkendu, moture, omong'ina nere ogotebia omogaka ng'a. Rora ng'a abwo bare abanto ba Bwiri arari isiko, bono mwachire, na omomura oyi mokorete ki? Motagete. Aba onye nki rogonyo obwate, obae na nyimbo, obae gose na itimo, obae naye nki, motebie, oyo nakorire ki? Nabaire. Omong'ina airirie ate, mwaigwe omomura oyio, omoikaransie isiko agwo, mokore ebi mogokora, buna ekegusii kere, aye ntanya gokwana bono, momae komoira aa ase enyangi enene gakorete ki? Enyangi enene ekare,

Gose mbo gavana kwaira, gose mbo president kwaira, gose mbo chumbe kwaira, bono nario ekeore gekorosigwa enchera eng'ao, na egutwa na enchera eng'ao, ekeore nakio ekerauni ki'omogusii. Nonyigwete? Igo nebi nabirobio goika bire endu sana. Obekirwe egutwa. Egutwa iga ere ase egesongo ng'a Ceremonio, ekeore ekere administrative, noigwete ase ebisongo bono nkobekire Na- nabinkoigwa nobonogeri ceremonial. ok- ok- okoigwa bwango Obonogeri Obo- obo- ceremonial. obonogeri ceremonio ogokwana ng'a omwana oito okorire ki okwanire Wee! ense bake ng'a okorire ki okwanire igo ntaete kogotebi ng'a ebi gati yango chitori twakerokana. Ne tokominyoka bwango bwango totari gokora ki? Totari koboria. Lakini enchera nero bikobekwa mpaka biakora ki? Mpaka biaba. Eh, nonya na oyo otagete gochi kobekerwa, na monto tari kobekerwa, onye oyo obekeretwe oroo naende ore moyo. Onyigwete? Ekero gwakorirwe omonogeri, Monogerie oyo naende takobekwa mpaka gwakure. Kai, kai, eke nakio ekegusii. Buna bono Nyachae akoretwe omonogeri bw'omogusii Mpaka buna akwete. mpaka buna akwete. Kenya Nyasae arwete ong'oete. mpaka buna akwete. Bono ekaigoka ng'a kera omonto nagwenerete gokora ki? koba omonogeri bwo bw'omogusii. Bono ebio ebigwete bakonya korwana ng'a kiang'oki ang'oki ang'oki kiang'oki kiang'oki kiang'oki kiang'oki. Na omonto ogokora ring'ana eri rimanye koba nomokundekane. Oyio oraye. Tinkomanya gose ninche nabo orabe inche.

Abagaaka baria twakwana korwa nkaaria, nabo bakonyesira iga, oyo omokundekane onye- onye- onyesuguma, eh, baria bakonyebeka okonyesuguma, ogoika aria obeke amagoko, amagoko aria naro bono ogokundeka. Ogokundeka. Goika abagaaka baria banka baria bamwabo Nabarabwo anyesirie ng'a ekeene twamorure. Igo igo namang'ana nonye nabanto aba bakoirwa ase gete borokererigwe egento eke togoika aria, aye ogokora iga, aye ogokora iga, aye ogokora iga, abang'ina bare aba baiririate bakore nini nabo tari chisagasanga. Naki jambo oria omogaka. Tari chisagasanga. Ntochi gokora. Koria chai asirete. Mogusi naro owete ere process ya omo- ya okoegwa oborangeria bwa omogusi, erio kabisa oba- gaka bakoboka mambia kwabekirwe egento ekio buya kabisa, kulingana na okorora kwao. Ee, ninyigwete, ninyigwete ng'a omonto naetwe, ebi ntatagete gokwana iga ase kwerende, birente mang'ana ande buna omokundekane. Lakini ninyigwete ng'a omonto naetwe. Egento bono kera keroroki ng'a amaene nao naetwe, nekere tokoboria ng'a mbarabio bamoete. Mbarabio bamoete. Mbare- ng'aki e- egesongo eki eprocess Process. kwegwa amang'ana aya nakwana gocha gocha gocha Eh. amanye kobekerwa etiki ng'a nakorete ki naetu Eh. onye oetu naeretu sobo onye oeretu sobo monyabere onye oeretu Sobo, mbarabwo aba bamokorete ki? Bamoeerete. Nebinde nebinde mbireo bikorigereria kogocha gocha. Igo onye omonto oeirwe, aye nocha korwa magega aa, oria oetwe nakorete ki? Naetwe, aya ao ntoramae ogokora ki? Ogokora, ekiagera oyo naigete koegwa. Bagoteba ng'a gokoegwa ekerogo eki ki'obonogeri, ngoegwe ore enyimbo, ngoegwe ekerogo ki'omogusii, ngoegwe gose nengubu. ebinto bire nebinge bikobosa na ekemo kegonchokanania. Enguba omanyete nokogitera. Eh. Enguba nokogitera. Na enyimbo na eyoborai. Oborai. Tari itimo Buno okoegwa. buno obwa Musa. Tari itimo okoegwa. Eritimo nkoegwa ore ekere kwabeire kwairire. Kwaire obogambi buna egabana. Kwairire. Eh. Eh kwabeire egabana.

notakeiri konyetwara otarabe omosigari Igo nenyimba okoegwa. nenyimba okoegwa Igo nenguba enguba. nobosuguni bw'omorembe Egento ki nekemo gekoba gose ebikoba ebinge nabo bikorosiwa. ekemo ng'aki Ng'a kero omo totobe onye chae nayeto. Kero asire ebinto ebi nkorusiwa bire oo biegwe oyo ogocha next. ya nebing'ao bikoegwa Ebing'ao bikorosiwa. Ebiri bianyachae birache onye momura onyachae ogokora ki? okoegwa. Oo. Ee, nari bono bi- bikoruoria Akoegwa. aegwe agendereri Abe omonogere. ee, emeremo eria ya ise. Oo. Lakini bono tagochi ko ekere kwaeirwe nabo bire mpaka okonya gwatua orupaka ng'a naye gwakabeire omonogeri, Biri korwa oo. biri korwa oo.